Zing lam dar li a ni tawh a, khaw var tur rim pawh a nam tan lek lek tawh hial ngei ang. Mahse, chutiang chuan tlai tawh hle mah se, Paris zawng khawpui lian ngang a nih avangin meng tawk leh club a zu in leh lam tawk an la awm reng tho mai. Chutiang zan reh tawh tak hnuaiah chuan Josephine-i chuan a hmaah enge lo thleng dawn tih hre lawk sa hauh lo chuan bar-a a kawp pui pa nen chuan hlim taka inkuah chial chung hian an la lam dun hah hah reng a. Mahse an zu in chuan an taksa ah hna a thawh nasat tawh avang erawh chuan an lam erawh a zuai hle tawh thung a ni. Chutianga an duh tawk a an lam hnu chuan Jesophine-i kawppui pa chuan Jesophine-i chu kuah chungin bar atang chuan a chhuah phui ta a. Bar kawta car sen chhungah chuan pawm lutin amah pawh chu driver seat ah chuan a thu zui ve nghal thuai a. Tichuan car chu chak taka khalh chhuak nghalin hmun fianrial leh fal zawk tumahin an thawm an hriat theih lohna hmun chu a panpui ta vang vang a. Khua atanga kilometre sawmli vel lai mai an thlen hnu chuan driver chuan car chu ti dingin amah pawh chu car atang chuan a chhuk nghal thuai bawk a. Car chhunga nula thu leh zu ruih avanga engmah hre mumal tawh mang lo chu car atang chuan pawm chhuakin chu hmun fian rial tak mai kawng atanga Kilometre sawm vel lai mai a la hla phûlah chuan nula engmah hre tawh mang lo, sexy zet mai chu a mut ta tawp mai a ni. Chutianga nula car atanga a lak chhuah a, a han mut fel hnu chuan nula thawmhnaw the hlep tak mai chu a phelhsak ṭan ta a. A thawmhnaw engmah chu a zuah lovin a phelh ruak vek a. Chutianga nula a phelh ruah vek hnu chuan amah pawh chu inphelh ruak ve nghal vekin chumi hnu chuan nula bawp pahnih chu kuai kakin a chungah chuan a bawk zui nghal a. Duhthawh zet mai chuan a puang sual zui ta nghal a ni. Chau hnepa duhtawk a ngah hnu chuan nula bulah chuan a let thla nghal hlawl mai a. rei lo deuh a han chawlh vang vang hnu chuan rawn tho chhuak ṭual ṭual in a thawmhnaw te chu a in bel zui nghal mawlh mawlh bawk a, chutah car awmna lam chu pan zui leh nghal in car hnung lam chu a han hawng a, chuta ṭang chuan tubo ke zinga vel tur hi a rawn la chhuak a, nula bulah chuan kir leh in nula engmah hremu mal tawh lo va, let reng mai chu a han thlek leh vang vang a, chutah duat awm tak hian nula hmuiah chuan a han fawp leh zeuh a, Muangchanga tho chhuak leh in timna leh zamna awm eih lo hian a tuboh ken lai chuan nula chalah tak mai chuan a chhut a bur mai a, a thi chiang kher mai, a lu chu a keh buk mai a ni. Tichuan, chu nula che lo tak leh pian nalh em em mai chu, chu lai ram palai lengah chuan a tual thi ta ringawt mai a ni. He nula Jesophine hi high school kal lai niin an school ah pawh lar ve hat khawp a, hmeltha leh luck in duh tawk ve tak mai a ni a. Hemi zanah pawh hian a thianten party naha tel tura an sawmna pawh chu hnawlhin he barah hian amahin a kal ta zawk a. A mamawh tawk aia tam zu a in a, a vanduai a siamin misual tak nen an intawng hlauh bawk si nen tichuan a nunna in a tawrh phah ta a ni. Hemi zana bar a awm ve mi thenkhat lo hmutu ten an sawi dan chuan Jesofini leh a thian rawn hruai hi tu vak mahin a hmelawm dan an sawi chiang thei lo va. Jesofini erawh chu a fen chhin em avangin chulai hmuna mipa ho chuan mipa mit atanga an lo melh deuh avangin an hre chiang hle thung a ni. Mahse, a kalpui pa erawh chu palian lam leh hmaitlang hriam lam deuh a ni tih bak chauh lo chu sawi tur an hre meuh lo thung a ni. Khatia driver-in Jesophine-i tuboa a chhut hnu khan duhtawk mai lovin a chemte a han phawrh zui nghal zat a. Chutah nula hmeltha leh duhawm nunna nei tawh miah lo chu a hnute hmur a hleh sak a, chu chuan a hnar a hnawh zui sak nghal bawk a. Chu mai chu la duh tawk lovin nula saruak mawi em em mai chu chan darh lehin Buara ip ah a khung a. Thuk vak lovin lei chu a han lai khuar a, chutah chuan a phum zui ta nghal a ni. Chutah driver chu nelawm lo zeta nui suk chung hian hlawhtling in ti takin van lam chu a han hawi vang vang a, chumi pah chuan a thaw halh halh bawk a. Hahdam ta huai hmel hi a pu a ni. Tichuan car ah rang taka lut leh nghal in khawpui lam pan in chak tak in a in khalh chhuak zui leh ta nghal a ni. Tuna driver tih a kan sawi tak mai, tualthat tu rapthlak zet mai hi a hming dik tak chu Anthony Hopkinton a ni a. Amah hi lehkha thiam thei tak mai leh nungchang ti zawk zawk lo, mi zah kai tak mai hi a ni a. Kum sangkhat zakua sawmriat pasarih khan nupui Angela-i neiin, Ani nen hian fa pawh pahnih hmeichhia ve ve an nei tawh nghe nghe a ni. Anthony hi mi invawng fel leh incheina pawh uluk thlap chi a ni a, fiamthu pawh a thawh zen zen ngai lo a ni. Nelawm tak ni siin a nui hmel hi hmuh tur a awm khat em em thung a. Hetiang mi a nih avang hian hmeichhe bo thu report a awm hnu pawh hian rinhlelh a kai lo hrim hrim a. Hmeichhe bo thu chanchin thar lama a lo chhuah chuai chuai hnuah pawh chuan zam lo takin Police te chu ramchhung hmeichhia te humhim tawk lovah a puh nasa hle bawk a ni. Anthony chu nupui fanau nei tawh ni mah se, chutianga hmeichhe taksa han sawisak kual vel chu nuam a ti tlatin, a sim hlei thei lo va, Jesophine-i a thah atang a, chawlh kar sarih lai mai a liam leh meuh chuan hmeichhe pathum lai mai bo report a awm leh hman tawh a, chuvang chuan police te pawh chu an mang ang tak zet tawh a, an han chhui zui ngial thin tak nain tualthat tu hi mifing tak mai a lo ni ve bawk si nen sul hnu engmah hnutchhiah a awm ngai si lo va. Han chhui dan emaw, han rilhlelh tur tak ngial pawh an hre thei lo a ni. Mahse, hetih lai hian heng hmeichhe pathum bo mek te hi Anthony hian a la that mai lo va, hotel hrang hrangah dah theuhin che thei miah lovin a phuar bet vek a, a duh duh hunah a va tlawh tawh mai thin a ni. A hmeichhe man te hi Matilova, kum sawm pasarih, Derek, kum sawmhnih pakhat leh Angela Roberts, kum sawm pariat mi te an ni a, an vai hian an school bang thlah tur anga insawi a, a bum khawm vek an ni. Sawi tawh angin amah hi mi smart leh nelawm tak a nih avangin heng hmeichhia te pawh hian rinhlelhna chang an hre lo pawh a ni mahna. A nula hrian zinga mi Angela-i hi nula te lam deuh, mahse sa inphut mawi tawk tak mai leh mipa nghal vak lo tan pawh han thlir vawng vawng tur chi hi a ni ve hrim hrim a. Hengte hi Anthony mitlatu a lo ni ve tlat bawk si a. A thlang ta chat reng bawk a ni. Angela hi a ruang an hmuh hian pawngsual hnua thah a ni tih hriat takin saruak ngal ngatin hotel khumah dawrh thei ang bera phuar beh a ni a. An va hmuh hian a serah tuboh hmanga hna taka chhutna hnu hma hmuh tur a awm a, a hmaite chu hmuh tlak loh khawpa tuboha chhut a ni tih a hriat theih bawk a ni. A hmasa a a lo thah tawh teh ang bawkin an Jelai chungah pawh hian a hnute hmur chu a hnar hnawh nan a lo hmang leh ve ve bawk a ni. Martilova-i kum sawm pasarih mi ve thung erawh hi chu a kum phu lova tleirawl ler ve deuh tak a ni a. Mipa pawh a rem rem kawp ve thei mai ang chi, nula tleirawl za ve tawh tak mai hi a ni a. Anthony nen hian bar a an intawn hnuah an inkawm nel te te a, a ni lo sihnip ve bawk si nen hotel a riahdunpuiah te a sawm zui a, zu leh sa niang hnar taka a awm theih tur thu te a hrilh a. Chu sawmna chu Martylovai-i chuan a hnar thei ta ngang lo a ni mahna, chutah chuan hrehawmna nasa tak chuan a lo hmuak reng si a. Hotel an han thlen chuan Anthony chuan a duatin a ngaihsak em em mai a, duh tawk mai a zu leh sa. Hmeichhiat mipatna nena hun an hman hnu chuan Anthony chuan a thil tih chak ber chu ti leh in a nunna chu a laksak leh ta a ni. Martilova i pawh hi hmeichhiat mipatna hmanpui a ni tih hriat a ni bawk a, mahse he misual pa in A hmeichhe puang sual ho reng reng te serah hian mipa chi hmuh tur pakhat mah a awm loh bakah DNA han lakna tur a awm ngai loh avangin a fimkhur hle a ni tih a hriat theih a. Chu mai bakah condom a hmang vek a, a condom hman hnu pawh hmuh tur pakhat mah a awm ngai lo hrim hrim bawk a ni. Martylova i hi a ruang an hmuh hian hotel khum hnuaiah thawmhnaw pakhat mah inbel lova hmuh a ni a, A serh chu a dul thleng a, chemte hriam taka pirthler a ni tih hriat tak hian a dul thlengin a kak chho duai mai a. A dul atang chuan a ril pawh a chhuak deuh pur nghe nghe bawk a ni. He nula pawh hian a hma a mite ang bawkin a hnute hmur chu a hnar hnawh nan hman a ni ve leh bawk a. Mahse, midang ang lo takin tuboh hmanga thah ni ve lovin A hrawka na taka ama stocking hmang ngeia rehhlum niin a nghawngah hian a stocking hi a lo la invet nghe nghe bawk a ni. Heng pawi khawihnaah te hian han chhui zui tur thil engmah Police te chuan an hmuh mai loh avangin an beidawng ruh ang reng hle mai a. Police te chuan an theihtawp tak meuh meuh han chhuah thin mahse, a nihna takah chuan an beidawng rum rum a ni ber mai a. Mahse, hmeichhe pawngsual case avanga jail tang tawh, an chhuah zalen leh tak te an han man khawm leh ringawt thin a, thute zawtin an han dawp ngial thin a, mahse hmasawnna engmah hmuh tur leh hriat belh tur a awm ngai chuang si lo va, chuvang chuan he misual hian Police te lu a ti hai tak zet a, misual remhre tak leh fing tak a ni tih mai bak chu hriat belh an nei ngai lo a ni. Hetianga thla tin deuh thaw mai hmeichhia Pawngsuala tha an ni ta phuk phuk mai hian chu khawpui chu a ti ral ti tan ta viau mai a. Police ten an man mai theih loh avang pawh chuan mipui chuan Police te chu tlaktlai lo leh misual hnuchhui kawnga an tuan a muang lutuk deuh a ni tiin Police te pawh chuan diriamna leh demna hmuhsitna te chu an hlawh phah nasa em em mai a. Mahse, he misual hian a pawi khawihna reng rengah hian chhui zawn theih tur nuhma engmah a hnutchhiah ngai loh avangin Police te tan pawh hma lak a harsa hle a ni. Mipui te pawh chuan han dem viau mahse, han tih vak ngaihna a awm ngang rih lo a ni. Hetianga tualthattu chhui ngaihna hre lova thlakhat chuang lai mai an awm leh hnu chuan thu thar dang an dawng leh ta nawlh mai a. Chu chu kar chhunga nula saruak ruang chhar a ni tih thu a ni a. Chu tualthahna hmunah chuan rang takin police te pawh chu an thleng nghal thuai a. Kar sen Datoh lampang chhungah hian nula lubung an hmu a, chu lubung chu kar hnunglam seat ah hmuh a ni a. Police te chuan engkim en fel a, tunge a ni tih te chian tura tih tur tul ang ang an han tih zung zung hnu chuan chu nula chu Elizabeth Ryder a ni tih an hrethuai a. He nula ve thung erawh hi chu zirlai ni lovin mi inah langa naupang tuisawn pe a inhlawh thin a ni a. He vanduaina a thlen ni pawh hian naupang tuisawn pein a kal a. A haw lam chu he misualpa nen hian in tawng fuhin a rual a, kal ve tura a sawmna chu a lo pawm ve mai bawk a. Misualpa karah chuan a chuang ve ta a ni. Mahse, chu thil chuan a chungah thihna a thlen ve phah ta zawk a ni. Police te chuan beiseina sang tak nen chu kar chu an han chhui zui nghal thuai a. Mahse, chu kar chu kar hawh theihna hmun atanga hawh chhuah a lo ni a. a hawhtu an han chhui zui nghal thuai a, mahse chu car hawhtu chu sumdawnga zin kual thin a nih bakah dawra a luh lawk hlan a, a car hawh chu lo khalh bo sak a ni a, police te beiseina pawh chu a tham ral leh zo ta a ni. Chutia beidawng taka an awm hnu chuan nula ruang an en dikna lamah chuan hmuh an nei ve ta tlat mai. Nula kutah chuan mipa sam ni awm tak hi a lo awm a, police ho pawh chu an thawt a huai mai. Chutah chu sam ni awm tak chu an han zir chiang zel a, uluk taka an han en dik hnu chuan mipa serh hmul tih hriat chu a ni ta a, chu serh hmul hmang chuan an theih tawpin hma an han la a, mahse an mirinhlelh te DNA leh Chu serh hmul DNA chu a inmil thei ta hauh lo mai a, Police te pawh chu an nguai leh ta ruih mai a ni. Mahse, beiseina erawh an nei sang tan tawh hle thung a ni. Ni leh thla te a liam zel a, tualthahna a thlen hnuah thla li ngawt mai a liam leh ta. Ni khat chu Police te chuan phone call satliah lo tak mai an dawng leh ta tlat mai. Chuta rawn call tu chuan, Alice-i a nih thu leh tun maia mi pakhatin thah a tum thu leh amah chu engtin tin emaw a tlan chhuah theih thu a rawn sawi a. A tawmna hmun a hrilh hnu chuan Police-te chu hmanhmawh takin an chhuak nghal thuai a, rang takin nulaiin a sawina hmun chu an va thleng nghal a. Mahse, nula chuan pawngsual lo tawk hmanin engtin tin emaw a lo tlan chhuak thei hlauh hi a lo ni a. Misualpa pawh chuan lo um zui ve bawk mah sela, a tawmna ber a hre bik mai si lo. Chutih lai chuan Police lo thlengin Misualpa chu rang takin a lo insaseng hi a lo ni a. Police te chuan Alice chu an la chhuak nghal vat a. Alice hnenah chuan amah thah tumtu chu a hmelawm dan leh pian hmangte chu chip chiar takin an zawt nghal a. Alice-in misual papian hmang leh hmel awm dan te a sawi hnu chuan a hmel awm dan chu hmu leh ta la, i la hre thei angem? tih a an zawh chuan Alice-i chuan La hre thei ang tiin a lo chhang thuai a. Alice-in a hmel awm dan te a sawi atang chuan a hmel ni awm tur chu an han duang chhin vel a. Uluk taka lemziak thiamin a ziah zawh hnu chuan nula chu an han entir ta a. Nula chuan, Chu pa ngei chu amah pawngsuala thah tumtu chu a ni tih a han sawi hnu chuan Police te thin chu a rim kher mai. An inmelh ram ram mai a, an hmelah chuan an thinrim hle a ni tih chu a hmuh theih nghal mai a. Chu pa chu an hmuh ngun em em mai niin an office-ah ngei pawh chuan tlangnel taka a lo len luh thin avang a ni a. Chu mai bakah Police te dem a. Tuan muang leh engmah thawk tha peih lo tia an khumtute zingah chuan a tel nasa thin em avangin Police te pawh chuan a hmel chu an lo hre chiang em em mai hi a lo ni a, reirial tawh lovin an awmna hmun atang chuan an che chhuak nghal thuai a, tualthat tupa chu an chenna inah an va rek chhuak ta a ni. Rei pawh dawp em em ngai lovin amah chu a inpuang nghal a, chung nula te chu ama thah vek an nih thu leh a thah dan hrang hrang a sawi atang chuan he misual pa Anthony ngei hi hmeichhia te pawngsual a rapthlak taka that thintu a ni tih chu an hre ta vek a ni. Mipui te pawh chu tualthattu man a nih thu an hriat chuan an thaw ve huai hlawm a. an lawm em em mai bawk a, mahse an rin loh tak mai. Mi pangngai, pa tha tak mai leh thenawm khawveng tan pawha mi tangkai leh fel em em mai a nih avang chuan mak an ti hlawm em em thung a. Anthony-a chu court-in a chungthu a rel zui nghal a, hmeichhia sawi sa ah A pawngsual hnuah pawh rapthlak leh nun rawng taka a thah thin avangin khaihlum tura a chung thu rel a ni ta a ni. Anthony-a ukil chuan theihtawp chhuaha a nun chhan tumin amah hi rilru kim loh thut chang nei nia a sawite pawh chuan Anthony-a nunna chu a chhan zawh loh mai bakah an khaihlum hun tur sawn hla tura a ngensakna pawh chu court chuan a hnawlsak bawk a ni. Reilo teh-a khaihlum mai tur misual Anthony-a chu a tanna jail chhungah chuan a hriselna pawh uluk takin doctor-in a check reng a, eitur pawh tha tak tak pek a ni a, a mamawh leh duhzawngte pawh Khap em em awm lovin pek a ni zel a, a chhan chu reilo teah khaihlum a nih tawh dawn vang a ni. Anthony-a kum sawmli panga chu hmeichhia pawng suala rapthlak taka that thin a nih avangin a tanna jail chhungah chuan khaihlum a ni ta a ni. A thih hma hian a thil tihah inchhirna a nei em tia an zawh chuan, Inchhirna engmah ka nei lo. Nuam ka ti takzet. Tiin a chhang a, Hrehawm ti leh lungngai hmel pawh a pu hauh lo a ni. Chu bakah an man phahna chhan hmeichhe pakhat a puangsual hnuah tlanchhuak leh ta kha kha nula che lo deuh kha ka thlarauin a la that leh tho vang a la ti cheu cheu bawk a. Jail chhunga duty te ho pawh chuan rapthlak an tiin mihring pawh a ni lo ve, ramhuai a ni ber zawk e an ti hial reng a ni. A nula thahte an hnute hmur a hlehsak chhan kha an zawh chuan a nu hnute hmur a tet lutuk vanga hnute tui a chhuah that theih loh avangte a nu hnute a fawh laiin vawi tam tak a nuin a lo mutthluk san a, a hnute hmurin a hnar a lo hnawh a. A thih phah tep avangin hnute hmur hi a haw em em a ni awm e. Mite aia fing leh remhria mi chungchuang tak pawh ni la. Sual kawng i zawh tlat si chuan i thiamna leh finna te chu engmah lo mai a ni a, hringnunah hian i che fuh reng thei bik dawn lo va ni.